mepɛ sɛ yɛhwɛ google maps mhm. woyi so google maps da oh, ɔsɛ wo phone so map bi wɔ so a googlefoɔ na ɛyɛyɛ sɛ wotu kwan koraa na sɛ wokɔ baabi na sɛ wonim hɔ a mhm. wotumi ɛnoa bɛtumi aguide wo na wode bi ayɛ ok fine nti wopɛ shortcut koraa mpo no a ɔnoa bɛtumi akyerɛ wo baabi a ɛwɔ sɛ wɔfa na bɔna family bi ɛresiw eh, google maps anaasɛ ɔsi google foɔ mm. na ɛne sɛn aberanteɛ bi a ɛfɛ no philip paxson mhm. ɛna last year ne ba ɔwɔ mma mmienu na baako redi ne ninth birthday ɛna wɔn kɔyɛɛ party no ɛwɔ n'adanfo bi fie bɛkɔ hɔ na na space wɔ na wɔn wieɛ na ne yere de mma mmienu no nyinaa de kɔɔ fie na ɔsɛ ɔboa ma wɔn asiesie efie hɔ kakraa amanfoɔ twitwa cake wɔn ayɛ nneɛma nti ɛhɔ ayɛ fi nti ɔboa owie na ɔde ne moto bike ɔtena moto so ɛna ɔde ɛɛ eh, yɛ google maps yi wɔhwɛ so sɛ ɛde no bɛkɔ akɔduru fie bi kɔ na area no ɔsi wɔn hyɛ n'anim hɔ papa bɔnna sɛ na baabi a ɛde no kɔ no bridge bi wɔ hɔ bridge no asɛe thirteen years ago. Mm. A bridge no sɛeɛ no, area hɔfoɔ arepɔte ama Google saa sɛ wɔn update location sɛ meyɛ saa kwan na ɛbɛkyɛ sɛ yɛ ablɔk anasɛ ɛnyɛ adwuma bio ade nso asa aberanteɛ yi Philip Paxson yi ɛti moto so saa de akɔfa bridge so akɔtɔ nsuo mu ama wahwere ne nkwa Nti family ni sɛ wɔn de google foɔ de kɔ court mhm. because google wo wayɛ maps a wo seɛ sɛ wo de my direction akɔ baabi a wɔsi ɛkɔ wodi so a ɛde mbɛkɔ baabi a wɔsɛ mekɔ na sɛ bridge asɛ thirteen years ni a na nkurɔfoɔ yi google foɔ yɛn a update location nti no ama aberanteɛ philip paxson ahwɛ ne nkwa na maame ne sɛ ne mma mmienu no kura busan sɛ Ɔmo papa wɔ he? Yɛyɛ dɔn na ɔmo papa firi mu koraa ohu asɛm a ɔnka nkyerɛ ɔmo. Because nka GPS a ɔsɛ nka ɛguide nipa de no kɔ baabi a ɔkɔ na ɛgye nipa nkwa no. Ama ɔno deɛ ne kunu ɛne ɔmo ɛɛ ne mma papa ahwere ne nkwa. Wei nso yɛ afutuo de ma yɛ a yɛ rely too much on Google Drive no. Ɛtɔ da yɛduru baabi a yɛmmisa. Bɔ na woammisa a Google Maps no de wobɛkɔ akɔwura obi dan mu. wonim recently a ɔ oh, last week na mekɔdi dwuma bi wɔ nkran na hotel no a yɛda no ɛdin na ɛda hotel no so no mhm. manager no a ɛwɔ sɛ ɔteke baabi a location no wɔ google maps no wama map no kyerɛ wo waduru hotel koraa no ɛkyerɛ wo sɛ three minutes away ɛma yɛduru hɔ twaa mu Ɛkɔɔ kuro no mu ebisaa obi ma nipa koro nkyɛn sɛ yɛn nsa nkɔ yɛn akyi. Nso na mo atwam hɔ. Nso ne atwam wɔ hotel no ho. Mhm. Nso na Google Maps no ɛma eh? o different wrong location koraa a ɛne baabi a hotel no si no ɛnyɛ pɛ. Ebetumi esi sɛ baabi a Google Maps ebi koraa baabi a ɛde wobɛfa ɛyɛ nokorɛ sɛ Area hɔ no deɛ kwan bi da hɔ but ebia na ɛyɛ kwan a ɛnyɛ kwan a kaa ɛfa so na ɛyɛ kwan a nipa fa so wobɛkɔ ano akɔpem na ɔsɛ ɔsan san w'akyi nti yɛ yɛ rely too much on google drive no eh, google maps no yɛnhwɛ ho yie na oh yes ebetumi ahaw ebetumi ahaw ebetumi de ɔkɔ pie location bi kura na amanfoɔ betumi ahaw obi kura betumi apiraw because of baabi ebi a na akorɔmfoɔ wɔ saa area wɔn nso wonim ɛna ɔgye google drive yi eh, google maps yɛ akyi saa. ɔbɔ nso a ɔyera koraa wɔn pɛ sɛ. ɔbɛbisa sɛ yɛ ahantan o sɛ yɛ ahomaso sɛ yɛ den o. technology na ankasa no ɛni kwan sɛ ɛde ɛho to so. too much dabi dabi dabi. scientific advancement is it a curse to mankind. ɛnyɛ curse ɔn sɛ nka science deɛ uh-huh. is for the betterment of man. okay but nipa negligence ɔn sɛ. menim sɛ wo secondary school ma wo yɛyɛyɛ saa exams yi bi a ict ne ɛbu sɛ sɛ computer and man who is more intelligent na amanfoɔ choose computer computer wo choose computer wetin because deɛ computer nim nyinaa nipa na ɛde maa no

ɛyɛ nipa na ɛkɔntrol mu ɛyɛ wɔn mu biribiara mm. even if sɛ computer koraa bɛdwene ama no koraa nipa koraa tumi reset n'adwene no ɛnti na wɔ computer koraa wɔ hɔ a wotumi twa new windows mm. na deɛ ɛwɔ so nyinaa afiri so ɛnti yɛ reliance on computer nsɛm no ɛyɛ ana yɛma no kɔfa wokɔ baabi na wɔhwɛ na sɛ wonim hɔ a sɛ google maps koraa ɛreboa wo a woduru baabi a busa nipa ɛwɔ hɔ na wɔn ntumi mmoa wo na wɔn nkyerɛ wo yie ɛɛ bɔ na last one a mede wie wokɔ kenya company bi a ɛfrɛ mu rome ɛɛ wɔn yɛ electric wɔn yɛ electric cars wɔn ayɛ bus bi a ne din ɛde move a wɔn ahyehyɛ bus no nyinaa wɔn yɛ biribiara wɔn hyehyɛ bus no biribiara wɔ kenya hɔ na saa bus yi. Bɔ na sɛ wo charge a battery a ɛdam no yɛ 170 kilowatt battery pack na ɛdam. Na sɛ wo charge wobɛtumi de akɔ 200 kilometers ansa na battery no akɔ low. Eh, wofiri Accra ɛreba Kumasi a ɛyɛ 248 kilometers. Ɛnti daa mii sɛ sɛ wo charge bus no wɔ Accra na wode ba Kumasi a wobɛtumi aduru bɛɛ agye so.
anaa akɔnɔngo ɛreba ansa na battery no akɔ low na ɔsɛ akyagye bio ma wobɛtumi de abɛduru kuma sɛ asan asan wɔ kyɛ duru bɛ ebi akofori dua koraa ansa na battery no asa afɔle na ma memisa wei sɛ mhm. ɛba sei no a anyɛ bia no wo charge na bɛtake how many minutes because sɛ bia ahyɛ ho sɛ from akra to kumase no mhm. wobɛdi bɛɛ mmerɛ sei na wodura na sɛ ɔmoyɛ devices bi a ɔmo eh, introdusu technologies a ɛbɛtumi ama akyagye ntɛm. Fɛs no na ebi tumi kyagye thirty minutes koraa wotumi de kyagye bɛyɛ half anaasɛ ebi a fifteen percent a ah, fifteen percent ebitumi de wakɔ ebi a yɛmfa no sɛ ɛɛ eh, ten kilometres bi. But last week a mehu baako bi a electric cars etumi kyagye full in less than one hour te sɛ wo phone a wɔde si kyagye no. Nti sɛ etumi ba baasi mu deɛ na kyerɛ sɛ. sɛ wo cha wo bɛ charge bia wobɛtumi de bɛyɛ one hour two hours to charge completely ba wo hia so bɛ charge no completely okay de ohia so wotumi charge bɛyɛ fifteen minutes bi a ɛbɛtumi de wakɔ anim ama oduru baabi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ no hmm. ansa na ebi a esi hɔ no a ɛload no na etumi acharge full ɛde ama wo na saa baasi wɔn ayɛ baabi a sɛ woyɛ obi a sɛ bi ɔnan ɛyɛ ɔya na sɛ woyi so wheelchair a hmm. wofo a wobɛtumi de wheelchair na esi. Okay.
Oh, sɛdeɛ.
Ɔsɛ yɛ ba sisi ɛwɔ yi. Mm. Sɛ yɛ fo agye sɛ yɛ de hwi kyɛ no de ko si boot ɛyɛ de ko hyɛ boot. Na sɛ nipa ne si a yɛ yi de abɛsi anim asɛ otumi esi. Ba saa baasi yi ɛwɔ baabi a wote hwi kyɛ mu a wofo kaa no kora wohia so bɛtena seat so. Wobɛtumi atena hwi kyɛ no mu a ɛwɔ kaa nim na ɛde wakɔduru baabi a ɛde wokɔ. Na ɛbɛtumi afa nipa 51. Ebetumi afa nnipa baako baako 51 wɔ kaa yi mu, na saa kaa wei a wɔde aba wɔn hu ne sɛ at least eh, ebetumi aboa ma electricity anaasɛ petrol boa a ɛkokɔ so de bia reliance on fossil fuels no etumi aba fam de ama wɔn nti imagine sɛ obi a ɔretwi saa baase a ɛyɛ electric yi so ɔbɛtum a na kyɛ sɛ yɛato light bill mu mm. because electricity na ɔde charge ɛno nso deɛ yɛntumi basabasa te sɛ eh, petro yeah. because petro no ɔn sɛ ɛnyɛ wo nkoa na control. wɛ market nyinaa no tumi de tɛme ha wa petro price ɛbɛkɔ but electricity deɛ ɛyɛ na locally no yɛa ne control ha wa yɛ use no okay. na we are hoping sɛ in the near future no ghana ha sei no so no yɛbɛnya saa cars yi bi more of them yɛwɔ even cars no bi wɔ ghana ha mfrɛ mu tax, solar taxis yeah.
Ah, those taxis no ɛyɛ eh, solar ɛna ɛkyaagye. Ti ɛɛkɔ no.
Ɛɛ ɛɛkɔ no ɛwɔ ɛwɔ solar panel wɔ soro a ɛɛkɔ no na ewia ne bɔ no na ɛɛkyaagye kaa no ɛde ma o. Nti ohia so bɛtɔ ɛɛ eh, petrol anaasɛ ɔbɛyɛ biribi ɛnu ankasa ɛkyaagye no ho. Na sɛ yɛnya saa taxis yi bebree a. Na nusu tɔ brɛ na ɛyɛ adwuma. Ade nya kyina sɛ ewiem tete a, na kyerɛ sɛ ewia apue no. Ɛnyɛ sɛ ewia a ɛbɔ gidigidi, aha, but just sɛ eh, sɛ ewia no pue kɛse a, ɛbɛ ɛbɛ charge ntɛm dan sɛ ebi ade akye a afei na epue no. Yes, sɛ anadwo nko ara na ɛnyɛ adwuma, anadwo nko ara na ɛnyɛ adwuma. Anadwo deɛ haa, but ɛbɛ charge atoɔ. ayɛ sɛ wo a wode solar panel de ama wo fie no daytime na akyagye na ɛduru anadwo a ɛtumi apili anaasɛ ɛtumi release eh, current na ama wo fie no wotumi anya electricity